The Hakha Times online thawng chimnak in kan in don than hna. Tuzan thawng ka chim ding mi hi September ni hlei kwa zan le sumilam pathum tiang kan theih khawh tawk thawng an rak selai. CNA le CDF Thantlang nih SAC ralkap minung som thum renglo an tha hna. September ni hlei riat zinglei in zanlei suimilam pali tiang Thantlang khua kahdohnak ah CNA le CDF Thantlang nih sac ralkap minung sawmthum renglo an thah hna tiah kan theih. Hi kahdohnak ah kanmah CNA le CDF Thantlang lei in aa hliammi kan um lo tiah September ni hlei kua ah CDF Thantlang nih cathen an chuah. sac ralkap nih Thantlang khuachung ah khuami harnak pek, zantlai hnu ah innkip lut in khualtlun cazin chek tibantuk le mizapi himnak nan hnursuan chung paoh cu nan cimit lakin kan in doh hna lai tiah cathanh ah an ṭial chih. sac ralkap nih Thantlang khua mei in an khangh, hotel tel in inn pahlei kua a ciam i pastor pakhat mual a liam. September ni hleiriat zanlei suimilam pakhat in minung hawi zawnruahnak thinlung a ngei lomi sac ralkap nih Thantlang khua sianginn sang mei in an khangh. Pumpak in inn hleiriat le bengla hotel pakhat a ciam i Parsta cung biakhum, biakkolh mual a liam tiah an theih. Meikang a daihnak hi Sopum khuami Pu Ngun Hei inn a si. Annih inn hi a tlaih manh deuh lo. Mei lam phiah bantukin a inn a ṭhehpiak i mei cu a cat. Pumpak inn hi inn hleiriat a si i Pengla Hotel dot thum hi a kaang ve. Hi Pengla hi NLD cozah chan ah Pu Henry Van Ṭhio Tapul kut neh pakhat a si i Pi Ṭhawng Su Yeihta pakhat a si. Hika bengla sang hin mei kangh zong aa thawk ko rua tiah min langhter lomi upa pakhat nih The Hakha Times ah a chim. Hi in a kangmi inn hleikua chungah hin ralṭih ruangah a zammi deuh asiloah inn hngak ti lomi hna inn deuh a si i inn a hngakmi inn hi inn nga hlei an si lo. Hi kanghnak kongah meithal dingin aa thawhmi TABC mino pastor Cung Biak Hum meithal in an kahmi dah ti lo mual liam ngaingaimi an um hraw lo tiah kan theih. sac ralkap nih pastor Cung Biak Hum biakkolh meithal in an kah i mual a liam. September ni hlei riat Pastor Cung Biak Hum biakkolh cu Thantlang ah sac ralkap nih market sangah an ka i mual a liam. Mei a kangkhan pastor dangdang hna he meiphat ah an kal, lampi ah an kah hna i a hawile cu an i dup manh rua. Annih tu cu mual a liam ruangmang e tiah khuami pakhat nih The Hakha Times ah a chim. Pastor Cung Biak Hum cu meithal in an kah hnuah a kutdong an tanpiak i a kutdong hrol an firpiak. A suimilam le a fawm zong an lakpiak tiah theih a si. September ni hleiriat zan Hakha ah inn pahnih a kaang, drone bom in kangh dawh a si. September ni hleiriat zan suimilam pakua hrawng ah Hakha khua Pu Lian Thang inn le a pawngkam inn tiin inn pahnih a kaang, drone nih bom a thlak ṭheo lai tiah zumh a si. Zanlai suimilam hleihnih dengmang tiang mei kan phalh nain meiṭil a nung rihmi a um i nihin September ni hlei kua zing ah meiṭil cu kan thah ṭhan. A kangmi hi inn hnih a si ko, Sayamah Ci hrang kip men tein hi a tlaihluklak ve nain kan phalh manh, zeitin kamh hram aa thawk kan ti kan thei kho lo. Thilri zeizat man dah a ciam ti zong kan tuak kho lo tiah min langhter lomi pakhat nih The Hakha Times ah a chim. Hi kong ah khuami cheukhat nih Hakha khuachung ah drone aw a thang ngai. Drung sawsawh si loin bom puahnak ah hmanmi drung phun si dawh a si. A thawng hi sangkip ti awk in kan theih. Cu tlawmpal ah puahkehnak a chuak i atu bantukin innkang aa thawk hi a si. Zeiruangah ti le aho nih ti cu a fiang lo nain sac ralkap kut cu a si ko tiah khuami nih The Hakha Times ah an chim cio. Mun ramkulh ah sac motor aa let. cheukhat an i hliam. September ni hleiriat lio Mun ramkulh Mudung peng Yodong hlei cungah cite a phurmi sac ralkap motor pakhat a ke a kek i aa let. Cheukhat an i hliam tiah theih a si. Hi aa letmi motor cungah sac ralkap pawl cheukhat cu kut ke kiakmi an um, a lu kuaimi zong an um i Ṭanphiu zayasi inn ah an thlop hna tiah Ayawadi Times nih a langhter. Tuzan The Hakha Times online kan thawngchimnak cu hi vial in kan rak ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. COVID-19 rai in siseh, ralkut in siseh nan zate him bawm cio hram u.